Felly, dwi'n gobeithio bod chi'n mwynhau hwn. Wel, dim go iawn. Dwi'n mynd rhoi tos. Mae'n beth neis i ddeud, ni. Mae hwnna'n anodd, ddw. Achos pan dwi'n neud hwn yn fyw, fe drai ymateb i beth sy'n digwydd o'n nghwmpas i. Siarad efo'r dorf, sôn am beth sydd wedi bod newyddion yn ddiweddar. Fe dra'n gwneud hwn fan hyn. Ond ella pan da chi'n gwrando ar hwn, does na ddim fath beth a phapurau newydd. Ella bod chi'n cael eich celwydd hiliaeth ysgafn a thut wedi saethu'n syth i mewn i'ch brên. A ydy proffwydoliaeth y Mayans bod y byd am ddod i ben ar ddiwedd 2012 ddim wedi dod yn wir? Ond ella pan ydych chi'n gwrando rhwn bod y byd wedi dod i ben. Sgen i'm ffordd o wybod. Mae bywyd yn symud yn gyflym. A mae'n hawdd anghofio faint mae pethau di newid jyst yn y deg, pymtheg mlynedd diwetha. Fedrwn ni rwan edrych ar y ffilm Minority Report Ac ar y menig cŵl mae Tom Cruise yn ei defnyddio er mwyn gweithio cyfrifiaduron sy'n nofio yn yr awyr a meddwl bod yr holl beth yn edrych yn hen ffasiwn achos yr Xbox Kinect. Da ni byw yn y dyfodol, bobl. Ac mae'r datblygiadau gwallgo 'ma, y ffaith bod pawb o'n cwmpas ni'n mynd rownd mewn siwtiau latex arian ac yn teithio i blanedau eraill ar ollyniad het jyst fel yn y ffilmiau, mae hyn i gyd wedi digwydd gan fwya achos dau air bach syml, y we. Mae'r we yn brilliant. Dwi'n cofio pan ddath o'n boblogaidd am y tro gynta pan o'n i jyst yn dechrau yn yr ysgol uwchradd. Nes i ymddangos ar bennod o Uned 5 efo plant eraill o fy ysgol i er mwyn gwneud adolygiad o'r we. Dwelwn ni ryw ddwy awr yn chwarae efo fo, yn graplio efo'r darn anhygoel 'ma o dechnoleg, yn trio rapio meddyliau o gwmpas hyn, o gwmpas y cwrs rhyfedd a chyffrous oedd yn bywydau ni am y cymryd o hyn ymlaen. A fy marn i ar ddiwedd yr holl beth? Wel, mae'n iawn, ond dio ddim mor dda â Super Mario 64. Dwi 'di newid fy meddwl erbyn hyn, wrth gwrs. Dwi ar y we bob dydd. A, mond yn chwarae Super Mario 64 unwaith y wythnos. Dal ddim 'di gorffan o. Dwi'n cofio pan gawson ni'r we gynta'n tŷ ni. Oedd o reit gynnar, deud gwir, tua'r flwyddyn 2000. A folks methu disgwyl i watsiad fideos o gathod ar YouTube, mae'n siŵr gen i. Ond do'n i'm yn gallu disgwyl chwaith. Dyna pam, cyn i ni gael y we, ges i syniad gwych a dieflig. Syniad gafodd neb ohono fo o'r blaen. Dwi'm yn gwybod pam. Fyswn i'n trio hacio mewn i'r we. O'n i 'di gweld Law No Aman, o'n i 'di gweld Tron, o'n i'n gwybod be o'n i'n neud. Gyd o'n i angen o un CD-ROM gan BT Internet. Sticio hwnna mewn i'r cyfrifiadur. Welcome to BT Internet. Brilliant. Mae'r gair internet fanna. Ar fy sgrin i. Na, mae hwn yn sicr am weithio. Mae tricio technoleg yn hawdd. Clic. Before you access all the features of BT Internet, we need to determine your modem speed. Wel, uh, doedd gen i ddim modem, ond uh, sut mae'r cyfrifiadur i fod i wybod hwnna? Mae cyfrifiaduron yma yn gwasanaeth i ni. Dyn nhw'n gwybod dim byd. Click OK to continue. Click. Eistedd ôl wedyn, a disgwyl am yr hyd.